Tih dam rawngbawlna, bung sawmhnih palihna, sa ei, ran sa ei hi a tir te a, mihring tana eitur pekah a tel lo. Tui leta lei chunga thil hring zawng zawng a boral vek hnuah chauh lo kha chuan sa ei phalna hi mihring hnena pek a ni lo. Eden huana mihring chaw thlansak a nih lai khan Lalpa khan eitur tha ber a kawh hmu a, Israelte tan thlansak leh a nih pawh khan. Chutiang zirlai pa ngai bawk chu a zirtir leh a. Israelte chu Aigupta ram atangin an chhuak a, ama mite ngei an nih theihna turin a zirtir ta a. Anmahni hmanga khawvel malsawm leh zirtir a duh a. Tichuan, he thil tum tihlawh ting tur hian chaw tha ber leh remchang ber sa ni lo. Vanchhang manna a pe a. Aigupta sabel ngaia an lungawi loh leh hun nawi avang chauh khan an ei atan sa ei phalsak a ni. Hei pawh hi rei lo te atan chauh a ni nghe nghe a. Sa eina chuan an tan leh mi sang eng emaw zat thihna a thlen hial a ni. Amah erawh chu sa tel lo ei tur pek chu thinlung takin an pawm thei lo va, a ruk leh a lang chhuak hiala lungawi lohna leh hun nawina awm tirtu a ni zui ta zel a. Chuti chuan tih ngheh bur a ni ta lo reng a ni. Kanaan rama an awm ngheh tak hnu khan Israel te chu ei atana sa phalsak a ni leh ta a. Nimahsela rah tha lo tlem deuh zawk a chhuah theih nan fimkhur taka khap chinruat sak an ni. Vawksa ei chu khap tlat a ni. Chutiangin sadang leh sava leh sangha thenkhat ei atana bawlhhlawha puan chhuah te pawh khap a ni. Sa ei phalsak te ngei pawh a thau leh thisen ei chu khap tlat a ni bawk. Sa ah pawh tluangkam taka awm te chauh ei theih an ni. Sa seh te amaha thi te a thisen chhuak tha lo te chu ei atan hman theih an ni lo. An ei atana Pathian ruahman pensanna avangin Israel te chuan hlauhna nasa tak an nei. Pathian duhthucham sak nungchang leh a duhdan an thleng thei ta lo va, Lalpa chuan an thil dil chu a pe a. Nimahsela, an nunna ah chuan cherna a luhtir ta a, thlarau lam thil aiin lei lam an ngaisang ta zawk a. Chutiangin chungnung ber nihna zahawm tak an tana tihsak a tum pawh chu an thleng pha ta lo a ni. Sa ei bansanna chhan tur te, sa ten buh leh thlai an ei dak tawh hnu, Sa eitute hian an ei ve chhawng mai a ni. Sa te hian chhanna tura chaw tha reng reng, heng thil atang te hian an lo dawng tawh si a. Buh lam leh thlai te hian a eitu hnenah nunna a pe thin a. Sa kan han ei hian kan dawng ve chhawng lek mai chauh a ni. Pathianin kan ei atana a lo ruat chaw chu ei nghal mai a va han tha zawk em ve aw. Sa hi ei tur tha ber a ni ngai reng reng lo. Natna te a lo pun zual tak thut atang phei hi chuan sa ei hi a let in a tha lo leh zual ta. Sa ei tu te hian an ei kha eng ang nge a nih tih an hre tlem em em a. Ransa te hi an nun lai han hmuh in an sa ei tur kha eng ang chiah nge a nih hre chiang se la chu ten awm an ti ngawt ang. TV leh cancer hrik in a bawm khah tlat sa te hi mi te hian an ei reng mai a. Chutiang chuan TV te. cancer te leh natna rapthlak tak tak dang te an kai darh thin. Vawksa a timur te te hi rul hlut ang chi in a bawm khat tlat a ni. Vawksa chungchang thu chu heti hian Pathian in a sawi in tan a bawlhhlawh a ni. A sa in ei tur a ni lo va, a ruang pawh in khawih tur a ni lo. Vawk hi ei tlak a nih loh avang in he thupek hi hriat tir a ni. Vawk te hi hnawp hnawp thian fai tu te an ni. Hei hi an tangkaina awm chhun chu a ni mai. Engti kawng zawng mahin an sa hi mihring han ei tur chi a ni lo reng reng. Bawlhhlawh hlir a khawsa reng thin. Thil nungsa tawh phawt chu thil ten awm tinreng a chawm a nih phei chuan an thianghlim zia zang a ni lo. Ran vulhtu ten an ran te chu natna an vei avang a, an vulh zui ngam loh avangin bazar ah an kalpui a, ei atan an zuar thin. Dawrpui hmuna zawrh tura tihthau dan thenkhatte chuan natna a vei tir thin. Eng leh boruak thianghlim luh lohna hmuna ran chawbawlh hlawh tak rimhip in chawtawia chawm thau in an khung up tlat a. Thil bawlh hlawh avang chuan an taksa pumpui chu a bawlh hlawh ta thin a ni. Rante chuan bazar lam an panpuina kawng hla takah te chuan an tuar nasa hle bawk thin. An tlatna hmun hring dup atangte chuan motor bal takah tawt takin an khung khawm a, kal kawng vaivut leh nisa takah hmel tam tak hah takin, chaw leh tui pawh darkar tam tak eia in lovin hreawm leh chau takin an kalpui thin a, Chutiang chuan an ruanga mihring ten ruai an theh theihna turin ran khawngaih thlak tak te chu an thihna hmun tur lam panin an kal luih tir thin a nih chu. Hmun tam takah chuan sangha te hi thil ten awm taka chawm a ni a, natna thlentu a ni thin. Khawpui lian bawlhhlawh leh thli tlan te sangha te hi an ni duh bik a. Tui luan kawr atanga bawlhhlawh lo kal tlantu sangha te chu tui thianghlim leh tharlam awmna hmun hla takah an kal darh a, an lo man thin. Chutia ei atana man a lo nih chuan a hlauhawm thei ang tih pawh rin phak rual loh ni mah se, natna leh thihna hial thlentu a ni thin. Sa eiin taksa a a thawh dan hi vawi lehkhatah hriat a ni nghal lo maithei, nimahsela hei hi a hlauhawm lo tihna a ni chuang reng reng lo. An thisen a ti kho lo va, natna a vei tir tih hi tlem te chauhin an ring thei. Anmahni leh mi dangte pawhin a chhan dik tak nia an rin miah loh laiin mi tam tak chu sa ei avanga natna veiin an thi thin a ni. Sa ei avanga rilru lama sualna lo awm te hi taksa lama natna a thlen tih aiin a nep chuang reng reng lo bawk. Sa ei hi hriselna atana pawi thei tak a ni. Taksa khawihtu thil tawh phawt chuan rilru leh thlarau a khawih tel ngei thin. Sa ei mite ran chunga an nun rawn zia hi ngaihtuah chiang mah teh u. A talhtute leh lo thlirtute rilru put dan te hi han ngaihtuah ngun teh u. Pathian thil nung siam kan ngaihhlut theihna tura khawngaihna hi a va han ti chhe tehlul em! Ran tawng theih lo tam takte finna hian mihring finna hi a pha teuh em em a. Thil mak tak a tling a ni. Rante hian an hmuh in, an hria in, hmangaihna te, hlauhna leh hreawm tihna te an nei ve vek a. An taksa peng te hi mi tam tak taksa ai mah a rinawm zawk in an hmang. An thianna tuar te, an khawngaihzia leh lainatzia te an ti lang fo thin a ni. Mi thenkhat te ai chuan anmahni enkawltu te an hmangaihzia pawh ran tam tak te hian an ti lang zawk daih a ni. Mihring zawmna nghet tak an nei. Chu chu anmahni sawisakna nasa taka a awm chauh lo chuan a chat mai mai ngai lo. Amah chu rinna leh hmangaihna mita lo en fo thintu, ama ranvulte satalhtu hriamtuar tura lungsi taka hlan mai theitu chu eng mi nge maw a nih le? Eng mihring thinlungpuiin nge maw an mitte chu a thlir thin a? An sa chu chawhmeh tui tak a tan a, engtin nge a hman theih mai chu le? Sa ei avangin tihrawl a chak tih rin hi a dik lo. Sa ei kher lo pawh hian taksa mamawh te hi a neih theih a, hriselna tha zawk daih a nei thei bawk a ni. Buh lam te leh thei rah te, thei kawr sak te leh thlai te hian thisen tha siam theihna tur chaw tha tin reng an nei kim vek a, hetianga chaw tha hi sa hian a nei tha tawk lo va, A pe kim thei bawk hek lo. Hriselna leh chakna atan sa hi pawimawh chu ni se la chuan a tir a mihring hnena chaw ei tur a pek khan a pe tel tawh ngei ang. Sa ei hi bansan a han nih hian chak lova inhriatna, chakna tla chham deuha inngaihna a awm fo thin. Mi tam tak chuan sa hi chaw tha a ni tih a hlan chiahna chu hei hi niin an ngaih phah thin. Nimahsela sa hian taksa chaw thawh avang leh thisen a tih lum a, hriatna thazam te a chaw harh avang chauh a ni. Chu chu a bo ta duak si hi harsa an ti em em ang, nimahsela an thatpui zawk ngei dawn si. Sa ei hi bansan a han nih hian sa aiawh tur chaw chi hrang hrang, buhlam te, thei kawr sak te, thlai te leh thei rah te ngaihtuah tur a ni. Chung te chu taksa chawmtu tha tak leh tui tak an ni tur a ni. Taksa chak vak lo te emaw, hna hahthlak tak thawk reng thin mi te tan hei hi a pawimawh leh zual. Ram thenkhat re thei deuhah te chuan sa hi ei tur tlawm ber a ni. Hetiangah hi chuan thlak danglam hi a harsa leh zual ang. Mahse tih theih chu a ni thau. Amah erawh chu mipui dinhmun leh chin chhan dan te hmun taka ngaihtuahna kan nei tur a ni. Ngaihdan dik tak pawh ni teh reng sela, awm lo taka mite nawr lo turin kan fimkhur tur a ni. Chuti thuta thlak danglam turin tumah nawr tur a ni lo. Man tlawm si, takcha tana chaw tha ni bawk si, ei tur te chuan sa chu thlak tur a ni. Hemi thu ah hian ei rawngbawl tu mawhphurh na a rit hle a ni. Ngun tak leh thiam takin takcha tana hrisel tur leh tui tak ni bawk si a siam thei a ni. Chutiang a nih chuan ei atana sa aiawh tu a ni thei ngei dawn a ni. Eng kawngah pawh chhia leh tha hriat na leh Duhthlanna hmang ula, chaw tha leh hrisel pe ngei bawk ula chuan ei lama inthlakna chu a awm nghal mai anga sa ngiat tlatna chu a reh mai dawn a ni. Sa ei ban san tum hi mi zawng zawng tan a hun tawh hle lo maw? Vana zahawm taka awm tum tu te chuan thlarau leh taksa ti khaw lo thei tawh phawt chu engtin nge an ei zui zel thei ang le? Nawm chip bawlna atana an sa an ei theihna turin engtin nge Pathian siamnunna chu an lak thei ang ni? A tir berah, mihring tana chaw hrisel leh tui tak lo pek tawh lamah chuan kir leh tawh se la, anmahni ah chuan a takin zawm se la, an fate pawh zawm ve turin zirtir bawk se la. Kan thuneihna hnuaia awm tura Pathian min siamsak leh a lo dah rannung leh ransa tawng thei lote chunga zah ngai turin hrilh fo thin rawh u.